אויף WNR זעכצן הונדערט AM וואוקלען און האט הנאה. איזראעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט צען הארווארד גאס אין ברוקליין.

א גוטן אווענט איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין דאס רעדט צון אייך מאיר דוד. מיר האבן א זייער א פיינע רייכע פראגראם פאר אייך היינט, קודם האבן מיר אן אינטערוויו מיט וויווי לאקס, איך האב ערשט גערעדט מיט איר היינט, און זי טרעט אויף אין באסטאן קומענדיגן זונטאג אין ארבעטער רינג פֿיר אזייגער ביים ארבעטער רינג אין ברוקלין מיט א לעקציע מיט א

לאנדאן, און איר וועט נאך אסאך הערן וועגן דעם אין מיין אינטערוויו וואס פאלגט יעצט, און נאכדעם אין צווייטן העלפט פון פראגראם וועלן מיר האבן א קורצן אינטערוויו אדער אן אויפטריט פון דעם בארימטן געוועזענעם

אין סעפטעמבער, מיט כמעט א חודש צוריק. איז לאמיר טאקע גיין יעצט צו מיין אינטערוויו מיט וויווי לאקס. האט הנאה. מיין נאמען איז וויווי לאקס,

איין זיבן זעקס צוויי בעיקאן גאס ברוקליין מעסעטשוסעטס. לאמיר הערן אביסל פון אייך, פון וואס באשטייט אייער פראגראם, און אבער פאר דעם פאר אלעמען קענט איר זיך אביסל פארשטעלן. אה, אז איך בין, איך בין א היסטאריקער און א פארשער און א זינגער אין לאנדאן, איך האב געזונגען אידיש לידער מיט אפאר גרופען פאר יא אסאך יארן, און איך בין געווען אויך א לערער פאר פֿינף און צוואַנציק יאר, און יעצט איך בין א פארשער און איך בין א היסטאריקער פון דער אידישער איסט ענד, דער געגנט אין לאנדאן וואו די אימיגראנטן וואס זענען געקומען אין ענגלאנד פון אַכצן הונדערט איין און אַכציק זענען געוואוינט האבן געוואוינט דארטן אין לאנדאן און וואס איז אינטערעסאנט פאר מיר איז מענטשן האבן געשריבן געשיכטעס פון לאנדאן און פון ענגלאנד און ענגלישע אידן אבער זיי האבן נישט גענוצט די אידישע מקורים אזוי מיר האבן אן ארכיוו נישט אין איין ארט אבער עס עקזיסטירט אן ארכיוו פון אסאך אסאך טעקסטן אין אידיש וועגן לאנדאן, אבער די היסטאריקערס וואס האבן געשריבן האבן נישט געקאנט נוצן זיי, ווייל זיי האבן נישט געקאנט גענוג אידיש. אפילו זיי וואס האבן, זיי האבן נאר גענוצט זייער א קליין טייל אבער אדער נישט קאנסיסטענט אז איך האב געוואלט נוצן די די מקורים דאס ארכיוו צו געפינען זאכן וואס מיר וויסן נישט וועגן וועגן געשיכטע אז דאס איז דער בעקגראונד אלס קאנטעקסט איך מיין פאר מיין פארשער און אויך ווייל איך בין א סינגער, מיט יארן צוריק האב איך געפינען אפאר לידער וועגן לאנדאן אין אידיש, נו, פינף אדער זעקס, און האב איך געמיינט אז זיי זאגן אסאך וועגן דאס לעבן אין לאנדאן וואס מיר קענען נישט געפינען אין אנדערע מקורים, און איך האב געמיינט אז יא מוז זיין מער, און ווען איך האב אנגעהויבען צו פארשער האב איך געפינען אסוי פיל אז איך האב דאס איז געווען פאנטאסטיש און יא עס איז געווען צופיל פאר איין דאקטאראט אז איך האב נאר אנגעהויבן צו אנאליזירן און צו געפינען און צו שרייבן וועגן די טעקסטן און אויך וועגן דער געשיכטע וואס מיר קענען געפינען אין די טעקסטן אויב מיר קוקן זייער טיף, און איך מיין אז די טעקסטן וואס איך האב געפונען זיי זענען דאס איז געווען קופלעטן, איך האב געקוקט פאר אלע די קופלעטן וואס איך קען געפונען צווישן אַכצן הונדערט פֿינף, נישט, אַכצן הונדערט פֿיר און אַכציק און דער אנהייב פונעם ערשטע וועלט מלחמה, אז דאס איז דרייסיג יאר, און איך האב געפונען אסאך פאעמעס און לידער, געזאנגען, ווערסער, אסאך אסאך זאכן אין צייטונגען, אין ליד ביכער, אין ליד בלעטלעך, אין פאמפלעטן, אין אלערליי ערטער, און איך האב געזעהן אז דאס איז צופיל האב איך געפונען פֿיר הונדערט טעקסטן און קופלעטן וועגן לאנדאן, און ניין פֿיר הונדערט וואס זענען פובליצירט אין לאנדאן, דרײַ הונדערט וואס זענען געווען וועגן לאנדאן וועגן דאס לעבן אין לאנדאן, און האב איך גענוצט אין מיין בוך הונדערט פון זיי אין די טעמעס פון פאליטיקס, סעקס און רעלידזשען, פאליטיק, סעקס און רעליגיאן. און איך מיין אז פאפולאר קולטור, און דאס איז פאפולאר קולטור פון דעם צייטונגען און פון דעם לידער, וואס די לידער זענען געווען לידער פון דער מוזיק האל, דער וואדעוויל אין לאנדאן, די פאעזיע איז געווען פון די סאציאליסטישע צייטונגען און בפרט פון מאריס מיטשעווסקין, און אנדערע פערזע איז געווען סאטירישע זאכן פון אסאך אנדערע צייטונגען. און דאס פאפולאר קולטור איז זייער וויכטיג ווייל דאס איז נישט אפיציעל, אז איך מיין אז דאס סגעבט אונז א חוש פאר די מחלוקת און די ברוגז וואס זענען געווען אין לאנדאן און די זאכן וואס זענען זייער וויכטיג פאר מענטשן צו דיסקוטירן און זאכן וואס בייטן. אז יא, דאס איז געווען אן אדווענטשער, איך ווייס נישט ווי צו זאגן אדווענטשער אויף אידיש. ס'איז אזויפיל צו פרעגן, אבער קודם כל גוט צו פארשטיין, וויאזוי קען מען געפינען אייער ארבעט אויף אינטערנעט אדער אין קראמען, אין ביכער קראמען למשל? יא, אז מיין בוך ווייטשעפל Whitechapel Noise איז יא מען קען דאס געפינען אויפן אינטערנעץ אין אסאך וועבסייטלעך און איך וועל ברענגען קאפיעס צו באסטן און אויך איך האב רעקארדירט אפאר פון די לידער ווען איך האב געפינען לידער צו זינגען, זיי האבן געהאט נאר די ווערטער, אפאר פון זיי, עס איז מעגליך צו הערן אויפן דיסק, אויף די אלטע רעקארדן, און אפאר פון זיי, עמיצער אין ענגלאנד האט רעקארדירט פון אן אלטע פרוי, און אפאר פון זיי, זיי האבן געש. דער שרייבער האט געשריבן אויפן דער ליד בלעטל צו זינגען צו די מעלאדיע פון דאדאדאדאדא. אז אז מען וויסט אפאר פון די מעלאדיעס אבער אנדערע מען וויסן נישט און איך האב געשריבן און אנדערע מענטשן האבן אויך געשריבן מעלאדיעס פאר זיי אז דאס איך האב געזאמעלט אין א קאמפאקטל.

נישט נאר ווי אן אקעדעמישע בוך, ווייל איך מיין אז אסאך מענטשן זענען אינטערעסירט אין דעם סוביעקט, אזוי האב איך געשריבן מער ווי א פאפולארע בוך אויך. און ווייטשעפעל, מענטשן אין אמעריקא און אין באסטאן אפשר זענען נישט אלע באקאנט מיט דעם באגריף, וואס מיינט ווייטשעפעל? ווייטשעפעל איז א געגענט אין מזרח לאנדאן, און דאס איז א געגענט וואו די אימיגראנטן האבן געוואוינט און האבן געלעבט פאר אסאך יארן, אבער דאס איז נאענט צו די דאקס אז אימיגראנטן זענען געקומען ערשט אין מזרח לאנדאן און זיי האבן געוואוינט אין ווייטשעפעל און אין ווייטשעפעל עס איז געווען א גרויסע קהילה אפשר הונדערט און פופציג טויזענט מענטשן און זיי האבן געהאט אסאך קולטור און רעסטוראנען קאפעען טעאטער און אזוי ווייטער און מארקען און צייטונגען און די. אסאך זאכן אין אידיש און מען הערט האט געהערט אידיש אין דאס געגענט, איך מיין אז האו דו איי סעי דיס אין אידיש, מען האבן זייער ענליכע געגענטן אין אנדערע אין אנדערע לענדער אין אנדערע שטעט. און דאס איז דאס לעבן וואו מענטשן האבן געוואוינט. יא, אפשר איז צום פארגלייכן מיט אולד וועסט ענד אין באסטאן, און אין ניו יארק אוודאי די אלטע איסט סייד אין ניו יארק, וואס מען רופט אויף ענגליש The Lower East Side. יא, און דאס איז זייער אינטערעסאנט ווייל מענטשן האבן געשריבן עמעצער אין איין ארט און זיי האבן דאס אויך פובליצירט אין אן אנדערע ארט, קען איך געבן א ביישפיל אז מאריס פינטשעווקי איז געווען אין לאנדאן פאר פופצן יאר און ער האט געשריבן אסאך פון זיין פאעזיע, דארטן און איין ביישפיל איז ער האט געשריבן א פאעמע לאנדאן ביי נאכט און לאנדאן ביי נאכט איז א מעשה'לע דאס איז א באלאד דאס איז א מעשה'לע וועגן לעמפעלעך און וואס די לעמפעלעך זעען וואס די לעמפעלעך זעען נישט, און זיי זענען לעמפעלעך אויפן גאס, אז זיי זעען די גאס און די די יא די די די די די בנינים, אבער וואס זיי זעען נישט איז די מענטשן וואס האבן נישט קיין ארבעט, און די מענטשן וואס זענען האבן נישט קיין משפחה, און אסאך אנדערע זאכן וועגן ארעמקייט.

און זיי האבן נאר געביטן דער נאמען, נישט לאנדאן ביינאכט, דאס ניי טיטל איז געווען די לעמפלעך, און אויך זיי האבן געביטן די דאס די לאנדאנער קאמיטי לייט איז די ניו יארקע אכטן סטריט לייט, אזוי אז מען קען זעהן אז אויב מיר האבן א פאעמע וואס נאר מיט אפאר ווערטער וואס זענען אנדערש, עס קען זיין פונקט אזוי דער זעלבע, מען קען זעהן אז דאס ערפארונג אין די צוויי ערטער איז זייער ענליך, אויב מענטשן קענען לעזן די פאעמעס און פארשטיין די זעלבע זאכן. קען מען זאגן אין אלגעמיין וואס פאר א טיפ אידן זענען זיי געווען אין ווייטשעפעל? למשל אין באסטאן האבן מיר בדרך כלל מערסטע אידן פון דער ליטע, פון היינטיגע ליטואעניע אבער פון אמאל פון דער ליטע, פון וואנעט האבן געשטאמט למשל די אידן דארטן? קען מען זאגן עפעס אין אלגעמיין? רוב פון די אימיגראנטן וואס זענען געקומען אין ווייטשעפעל זענען געווען פון פוילן, אזוי אז זיי האבן געזאגט בייגל נישט בייגל, אז מיר האבן יא אז אין די לידער און מיר הערן בייגעלע צו מאכן א גראם מיט אן אנדערע ווארט אז זיי זיי זיי נוצן דאס אז זיי זענען געווען פון פוילן די אימיגראנטן פון ליטע בדרך כלל זענען געווען אין צפון ענגלאנד ווי לידס און ליווערפול. אוהעל און אנדערע ערטער, אבער אין לאנדאן בדרך כלל זיי זענען געווען פון פוילן, מיין משפחה זענען געקומען פון פוילן, אבער איך בין אויפגעוואקסט אין ליווערפול ווייל מיין זיידע איז געווען א שוחט און ער איז געקומען אין לאנדאן אבער זיי האבן געדארפט א שוחט אין ליווערפול אז זיי האבן אים געשיקט, אבער אין ליווערפול מיר זענען געווען פוילישע פון א בעלזע חסידישע שטאם און אונזער קהילה איז געווען זייער ליטוויש, זיי זענען בדרך כלל פון ליטא. פון וואנעט איז אייער אידיש? ווי אזוי קענט איר אידיש אזוי גוט? נישט אזוי גוט, איך מיין. איך איך איך האב געהערט אידיש ווען איך בין געווען א קינד פון מיין באבע, אבער זי האט געשמועסט מיט איר פריינד און נישט מיט אונז. מיין טאטע האט גערעדט אידיש אבער ער האט געוואוסט אידיש פון זיין טאטע ווייל זיי האבן געלערנט געלערנט תורה צוזאמען אויף אידיש און איך האב געהערט אידיש פון בר מצוה בחור'ל און שמחות און משפחה און איך האב געזאגט יא אבער איך פארשטיי נישט איך וויל פארשטיין אז איך האב זיך געלערנט דייטש אין שול, און שפעטער מיין מומע מיין מיין מיין מאמע האט מיר געזאגט אז דאס איז זייער קאמיש, ווייל איך האב געוואלט וויסן אידיש צו פארשטיין וואס די די בר מצוה בחור'ל האבן גערעד אין די דרשות, און זיי זענען געווען אזוי שרעקליך, און מיר האבן אנדערע בעסערע סיבות צו לערנען זיך אידיש. יא, דאס איז געווען אמת. אז איך האב זיך געלערנט אין קלאסן, אין קלאסן אין ווילנע און אין פאריז און אין לאנדאן. יא, און דאס הייסט אין די פארשידענע זומער קורסן און אזעלכענע זאכן. אגב, וואס איז לויט אייער מיינונג דער בעסטער קורס? אה, אה, דאס איז א פאליטישע פראגע, איך מיין, איך האב געקריגען זאכען פון אלע די קורסען וואס איך האב געטוען, און איך האב געהאט אסאך הנאה פון די קורסען, איך בין געווען אין ווילנא מיט פופצן יאר צוריק, און דאס איז געווען זייער זייער גוט ווייל עס איז געווען א גאנץ חודש, און איך מיין אז איך בין געווען א יא אין א מיטל קלאס און איך האב אדוואנסירט אסאך, און אין לאנדאן וואס איז זייער א קורץ קורס אט אזוי, אבער דאס איז זייער זייער שיין און אט אזוי איז אסאך מענטשן פון פארשידענע ערטער, אדער נישט ערטער אבער מענטשן מיט פארשידענע אידעען און פארוואס זיי האבן זיי זענען געקומען צו אידיש, אז דאס איז זייער זייער שיין, און דאס קול פון פאריז איז אויך זייער אינטענסיווי און גוט, אז איך האב געהאט הנאה פון אלע די קורסן וואס איך האב געטוען. אלע האבן מעלות. נאר מעלות. יא. יא. איז נאך א פראגע, דאס איר האט דערמאנט א נאמען וואס איז אפשר ניט באקאנט ביי אלע, אבער כ'מיין ס'איז זייער וויכטיג. דאס איז דער מחבר פון א ליד, איז ער זייער א באוואוסטער ווינטשעווסקי, קענט איר געבן א קורצן אריינפיר ווער איז ער? אקעי, אז ווינטשעווסקי איז געבוירן געווארן אין ליטא, און ער האט געהאט א נו א ליטא אפברינגינג, אבער ער איז געווען פאליטיש און ער האט געווארן א ניהיליסט און נאכדעם א סאציאליסט, און ער האט געלויפן פון ליטער צו דייטשלאנד און איז געקומען אין ענגלאנד אין אַכצן הונדערט נײַן און זיבעציק און איז געווען אין ענגלאנד פאר פֿופֿצן יאר. אז ווען ער איז געגאנגען פון ענגלאנד, ער איז געווען אינמיטן דרייסיגע יארן, און ער האט געהאט א ניק נעים, זיי האבן אים גערופט דער זיידע, און ער איז נאר אינמיטן דרייסיגע יאר, אבער אז דער זיידע איז דער זיידע פון אידישע סאציאליזם, און ווען ער איז געקומען אין ענגלאנד, ער האט געגרונדעט די סאציאליסטישע אידישע פרעסע, דער פוילישע אידל, און דער ארבייטער פריינד, און דער פרייער וועלט, און דערוועקער, אסאך צייטונגען. און ער האט געשריבן אסאך אסאך, ער איז געווען דער רעדאקטאר פון דער פוילישע אידל, און ער האט געשריבן ארטיקלען און פעליעטאנען און פאעמעס און פאלעמיק און אסאך אסאך זאכן, און ער איז געווארן בארימט פאר צוויי זאכן איך מיין, איינס איז געווען די דאס א קאלום א טייל אין א אין א צייטונג וואס איז גערופט די געשלאגענע געדאנקעס פון א משוגענע פילאזאף און דאס נאמען משוגענע פילאזאף איז אין אפאר אנדערע צייטונגען אויך ווער ער האט וואו ער האט געשריבן אז דאס איז אין און דער צווייטער איז די פאעזיע און ער איז נישט געווען א פאעט אבער ער האט געמיינט אז עס מוז האבן

ער איז איך מיין זייער וויכטיג אין דער געשיכטע און צו פארשטיין די די סיבה וואס די אפראוטש צו צו סאציאליזם און צו מאכן דאס וועלט א בעסערע

וועגן נאר דאס סעקסיע פון די די די דאס בוך וועגן סעקס און די אידישע מוזיק זאל. און מארגן וועל איך געבן א לעקציע אין ווארקמען סערקל אין דער אלבערט רינג וועגן סאטירע. יא. יא, און דאס האט זיך. איך בין פארנומען. יא, דאס האט צו טון מיט סעקס, פאליטיק און רעליגיע. דאס איז אסאך טעמעס מיט איין מאל. א ווילדע מציאה. גוט, זאל זיין מיט מזל מיטן רעכטן פוס, און א דאנק פאר אייער צייט און מיר קוקן ארויס אויף אייער אויפטריט אין באסטאן. א דאנק. אקעי, ביז זונטאג.

דאס דיסקל הייסט Don't Ask Silly Questions און איר הערט יעצט אונטער מיין קול לאנדאן האט זיך איבערגעקערט. הערט ווייטער. און אין אפאר מינוט ארום וועלן מיר הערן פון באריס סאנדלער וואס וועט רעדן אין אנדענק פון קובי ווייצנער עליו השלום.

פון וויווי לאקס וואס וועט אויפטרעטן קומענדיגן זונטאג מיט א לעקציע אין באסטאנער ארבעטערינג ווענד זיך צו CircleBoston דאט ארג פאר ווייטערדיגע אינפארמאציע. און יעצט טייערע צוהערער, אסאך פון אייך ווייסן און געדענקען דעם טייערן איד קאבי ווייצנער פאר זיין אפט מאל אויפטרעטן אויף אונזער פראגראם מיט נייעס באריכטן פון ווארשא, ער איז יארן לאנג געווען א שרייבער און ראדיא פרעזענטירער פארן אידישן פארווערטס, און אט איז איין מענטש וואס א איז געווען זיינס א קאלעגע און האט אים זעהר גוט געקענט און אויך געווען זיינס א חבר, און מיט מיר יעצט איז. באריס סאנדלער, באריס, איר זייט דא, איא? יא יא, א גוטן אוונט, א גוטן אוונט. איז וואס קענט איר אונז דערציילן וועגן אייער חבר קובי ווייצנען עליו השלום? נו, קודם כל איז א גרויסער באדויער פאר אלעמען ווייל און א גרויסע פארלוסט ווייל קאבי ווייצנער איז געווען נישט נאר א גוטער זשורנאליסט און טיאטער מענטש ער איז געקאנט זיין א גוטער חבר אויכעט און ער איז געווען פון די מענטשן וואס פלעגן זיך נישט אזוי צו זאגן ווארפן אין די ארעמס ווי

ווי מען זאגט פון אויבן אן, מען האט אים תמיד געהערט, תמיד געזען, אדער אין דער זעלבער צייט האט ער זיך געהאלטן אביסעלע ביי דער צייט, און ס'איז א גרויסע טראגעדיע ווען ס'גייען אוועק, ווען ס'גייט אוועק א מענטש בכלל, און ווען ס'גייט אוועק א טאלאנטירטער מענטש, און בפרט פון דער אידישער גאס, איז דאס א דאפלטע טראגעדיע. איך וויל דערמאנען דעם עולם אז באריס פירט אן יעצט מיט דער וואונדערליכע נייער אידישער צייטונג, א צייטונג אויף אידיש וואס ער פראדוצירט על פי נס אויפן אינטערנעט און ס'איז אומזיסט, מען זאל א קוק טאן אידיש אידישבראנטשע דאט קאם, אמת? יא ס'איז ריכטיג, ס'איז נישט קיין צייטונג, ס'איז א חודש'ליכער זשורנאל. וואו עס דרוקן זיך מענטשן, אידישע שרייבער, און נישט נאר אידישע, ס'איז דא זאכן איבערגעזעצט אבער וואס זענען פארבינדן סיי מיט אידיש סיי מיט אידישע ליטעראטור, מיט אידיש לעבן, מיט אידיש טעאטער, און ווי אויכעט ווידעא פראגראמען וואס איך האב אמאל געמאכט, און איצטערט גרייט איך אויך א נייע ווידעא רובריק וואס הייסט אויטאגראף דאס הייסט מענטשן וועלן קענען ווער ס'וויל וועט קענען אריינשיקן אזא מין ווידעא סעלפי, יא לאמיר עס אנרופן אזוי, וואו יעדער קען דערציילן ביז צוויי מינוט עפעס א וויץ, איבערלערנען זיין באליבט ליד אויף אידיש, אדער זיין אייגענע ליד, אדער א קליינע מעשה, און איך האף אז דאס וועט אריינציען מער מענטשן, איר פארשטייט אידישע ליבהאבער דארפן צובינדן אביסעלע די צינג, דאס הייסט זיי דארפן וואס מער רעדן און נישט שעמען זיך צו רעדן אידיש, און דאס איז די הויפט אויפגאבע פון פון דעם אויטאגראף, ווי עס וועלן אויך זיך באטייליגן באקאנטע פערזענליכקייטן מיט זייערע

געווען א בעל און פארצולערנען אביסל פון דעם אדער אז די גאנצע. ניין איך בין נישט גרייט ס'איז ווייט פון מיר אבער איך וואלט געוואלט זאגן אז חב ד איז בפירוש געווען זייער אקטיוו אויף דער אידישער גאס כאטש ער איז געקומען פון העברעאיש און זיין מאמע לשון איז געווען עברית אבער ער מיט לייב און לעבן איז געווען צוגעזאטן צו צו אידיש און צו דער אידישער קולטור, און און ס'האט אים בפירוש וויי געטון דאס וואס ס'קומט פאר סיי אין ישראל, סיי בכלל די באציאונג צו אידיש, צו דער אידישער קולטור, דאס אמעראצעס, דאס גרינג אפשאצן, און ווער האט אפשר געזען דעם פילם, דעם דאקומענטאר וואס וואס מען האט געמאכט, אגב די פוילישע טעלעוויזיע האט מיט אים געמאכט, וואו ער פירט א מאנאלאג און דערציילט וועגן זיין, סיי וועגן זיין לעבן סיי וועגן זיין שאפן. ער האט זיך פאקטיש געמאכט א דאקטאראט ווי ווי א אידיש געלערנטער און האט ארויסגעלאזט עטליכע וויסנשאפטליכע ביכער. אבער ער האט זיך פרייער געפילט דווקא אויפן וועג פון טיאטער, ער איז בכלל געווען לויט דער נאטור א טיאטער מענטש, אפילו ביים לעבן פלעגט מען אין אים כאפן עפעס א טיאטראלישן אזא מין צוגאנג, א טיאטראלישן וויץ, און ער האט ליב געהאט טיאטער מענטשן, און זיין לעצטע ארבעט טאקע אין ווארשע אינעם ייִדישן וואַרשעווער טעאַטער ווי דער פֿאַרוואַלטער, דער ליטעראַטור-פֿאַרוואַלטער. פֿון איין זײַט האָט ער פֿאַקטיש אין וואַרשע געפֿונען זײַן אָרט, אָבער פֿון דער צווייטער זײַט מיין איך, ער איז נישט געווען גענוג דערשאַצט דאָרטן. ער. ער האט געזאלט פארדינען און פארנעמען א מער וויכטיגן פאסט ווי טאקע ווי א מענטש וואס קען אפשאצן א אידיש ווארט, און ער האט זייער איבערגעלעבט דערפון וואס מען באציט זיך אפילו אויף דער בינע אין טעאטער אזוי גרינגשאצעריש צום אידישן ווארט און צו אידישן טעאטער, צום רעפּערטואַר בפרט. בכלל דער אידישער רעפּערטואַר אין טעאטער איז זייער אויבערפלעכליכער. איך פארשטיי אז ס'איז פארבינדן אפשר מיט דעם עולם וואס קומט אין טעאטער, אבער דער טעאטער דארף צוציען צו זיך דעם עולם, און קאבי האט עס זייער גוט פארשטאנען. אויף אונזער לעצטער טרעפונג פאראיארן דווקא אין דער צייט אין בוקארעשט וואו עס איז פארגעקומען שוין דער צווייטער אינטערנאציאנאלער אידישער פעסטיוואל פון אידישע טעאטערס איז ער געקומען מיטן ווארשעווער טעאטער, דער טעאטער איז שוין האט שוין געהאט אפגעשפילט ווען איך בין געקומען אבער ער איז געבליבן נאך און מיר האבן עטליכע טעג אין בוקארעשט עטליכע זוניגע הארבסטיגע טעג, זייער זייער ווארעמע זייער אנגענעמע די טעג פארבראכט צוזאמען, איך געדענק ווען מיר זענען געגאנגען מיט אים, איך האב אים געבעטן ער זאל דערוויסן זיך ווי ס'געפינט זיך א גוטער רומענישער רעסטאראן נישט צוליב עסן נאר צוליב דער פרעכטיגער רומענישער מוזיק, פאלקס מוזיק, און ער האט אזא רעסטאראן געפונען און מיר זענען צוזאמען אין אן אוונט געגאנגען און פארבראכט צוזאמען עטליכע שעה און ס'איז געווען פשוט די נשמה האט אנגעקוועלט פון דעם ווי ס'האבן געשפילט די כליזמרים, די רומענישע לאוטארן ווי מ'רופט זיי, דאס איז דאס זעלבע וואס אויף אידיש זאגט מען קלעזמער אויף רומעניש לאוטאר, און דאס האט צוגעגעבן א שטיק לעבן צום באדויער, צום באדויער נישט א כלל. א שענעם דאנק פאר די וואונדערליכע זכרונות. קענסט ווארטן איין מינוטקעלע, איך וויל עס שפילן זאל דער עולם הערן נאכאמאל זיין קול, דאס איז פון קאבי ווייצנער אן אויפטריט דעם פֿיר און צוואַנציק אפריל מיט אן אויפטריט ביים פארווערטס שאו פונעם פארווערטס. דא איז קובי ווייצנער מיט ידיעות פון ווארשע. ווען ווארשע האט דעם ניינצנטן אפריל אפגעמערקט דעם פֿינף און זיבעציקסטן יאהר טאג פונעם ווארשעווער געטא אויפשטאנד, האבן דריי זאכן געמאכט אויף מיר א גרויסן רושם. די ערשטע זאך איז געווען די רעדע פונעם פרעזידענט פונעם אידישן וועלט קאנגרעס ראנאלד לאודער, אין דער צערעמאניע צופיסן דעם געטא קעמפערס דענקמאל. ראנאלד לאודער האט געזאגט אז די דאזיגע אקאדעמיע איז אנדערש ווי אלע אנדערע טרויער אקאדעמיעס דא, האט ער דערמאנט, האט א גרופע יונגע אידן געקעמפט קעגן זייער אונטערדריקערס כאטש זיי האבן געהאט ווייניג געווער עסן אדער מיליטערישע ערפארונג, האבן זיי געקעמפט קעגן דער שטארקסטער ארמעי אין אייראפע אין יענע יארן. און אזוי ווייטער. ער האט גוט געקענט די אידישע געשיכטע, און גוט געקענט רעדן מיט א זאפטיגן פוילישן אידיש. יא, דאס איז געווען אזא ספעציפישער אזא צוגאנג, ער האט נישט גערעדט ווי אן אראטאר אזוי מיט א ערנסטער שטימע, ער האט אויך דא געפריווט טעאטראליש אונטערצוטראגן דעם צוהערער די אינפארמאציע, די נייעס, און אויך אינטערעסאנט דער צוגאנג פון אויסזוכן די אינפארמאציע, דעם סארט, דעם מין אינפארמאציע, דאס איז געווען אויך טיפיש פאר קאבי ווייסנער. ער האט געקענט אין יעדער זאך געפינען עפעס אזא מין וויכטיגן חן פינטל, און דאס איז געווען מיט אונזערע ראדיא פראגראמעס אויף WVD, ווי ער האט געהאט אויכעט זיין רובריק, א לעבעדיגע רובריק אזוי צו זאגן, ווען ער פלעגט פארשרייבן אויף די גאסן אלטע אידן וואס האבן גערעדט, אפילו אויפן בוידעם היריד האבן גערעדט, אבער ס'איז אינטערעסאנט געווען זייער רעדן, און אפילו די נארישקייטן וואס זיי פלעגן רעדן, און ער פלעגט שעפן פון דעם פארגעניגן, און דאס פארגעניגן פלעגט זיך איבערגיבן צו די צוהערער, אט אזוי אין משך פון פינף זעקס מינוט, דאס איז א גרויסער טאלאנט אויפצוזוכן. אה, א טאלאנט, יא. איך האב אים מקנא געווען דעמאלט און איך שאץ זייער אפ, און עס איז א גרויסער פארלוסט פאר דער אידישער ראדיא וואס איז אונז אזוי וויכטיג. ווער האט אים אנטדעקט? ווער האט אים דערמוטיגט צו שאפן ראדיא פראגראמען? איז דאס געווען טאקע אייער געדאנק צו זיינס אדער א קאמבינאציע? יא, ווייל איך האב געפירט די פראגראם אויף WVD, די פארווערטס שאו. יא יא איך געדענק יארן לאנג. יא און ס'איז געווען אזא הויכע טריידער זשורנאל ווי דוד רגב אויב די געדענקסט האט געליינט יעדע וואך עפעס אן אויסצוג פון דער קלאסישער ליטעראטור פון מיין טאטנס בית דינסט שטיבל איז געווען דער גאנצער זיין בוך האט ער געליינט וואס איך האב בארבעט, בן אדם האט ער געליינט פלאמאצקי דרײַצן און אויך אנדערע זאכן, ס'איז געווען חיים בעדער האט דערציילט וועגן די אידישע שטעטלעך פון אוקריינע און ווייסרוסלאנד, ס'איז געווען נייעס פון פון ישרא-ל, און א טאג קומט צו צו מיר קאבי און זאגט, דו וועסט אפשר, ס'פעלט מיר דאכט זיך עפעס אביסל לעבעדיגקייט, אפשר וואט אט די פראגראם, און ער פארגעלייגט, און בן אדם האט ער געהאט אויכעט אזעלכע סקיצן און פון סאטירישע זאכן, קליינע זאכעלעך אבער זייער געשמאקע, און אזוי איז ער אריין ארגאניש אין די פראגראם מיט זיין רובריק, און אפט מאל פלעגן מיר גיין פון די רעדאקציע צוזאמען אויף דער אכטער עוועניו ווי ס'האט זיך געפינען די WVD, און דארטן שוין ארבעטן. ער איז געקומען אין רעדאקציע אין פארווערטס אין צוויי טויזנט, ערגעץ אזוי. און איך האב אים דעמאלט פארגעלייגט ער זאל, ער האט געזוכט עפעס נאך פרנסה, און ער אויך, איך האב אים פארגעלייגט א פולן דזשאב ווי א אסיסטענט מיינער, און אויכעט שרייבן ארטיקלעך, ווייל ביזהער האט ער אזוי נישט געווען אזוי אקטיוו ווי א ווי א זשורנאליסט, ווי א שרייבער, און זעהר א גרויסן נפתי האט ער געטון. דווקא אין דעם טראגישן טאג פון עלף ם סעפטעמבער צוויי טויזנט צוויי ווען ער איז אוועק, ער האט מיר געזאגט וועסט איך וועל צוגיין די די די צוויי צווילינג בנינים זענען נאך געשטאנען און געברענט, און ער האט געזאגט איך וועל צוגיין פאטאגראפירן. דאס הייסט פארן פארווערטס וועט ער פאטאגראפירן בשעת די בנינים ברענען טאקע? יא, מיר האבן געזען אויף די טעלעוויזיע ווי זיי ברענען, און דרײַ און דרײַסיק טע גאס איז פאקטיש נישט אזוי ווייט פון דעם ארט וואו ס'איז געשען, פון דעם גראונד זירא וואס דער נאדעם האט אנגעהויבן אזוי צו רופן, און ער איז צוגעגאנגען און ווען ער איז אוועק זענען די צוויי בנינים איינגעפאלן. און ביי מיר האט עפעס א צאפל געטון אין הארץ, טראכט איך אוי גאט אניע צו וואס איז ער געגאנגען אהין צו? אבער ער האט געמאכט וואונדערליכע פאטאגראפיס ממש די ערשטע מינוטן נאכדעם וואס זיי זענען איינגעפאלן, און דעמאלט מיר האבן געגרייט דעם ראש השנה נומער. מ'האט דאס געמוזט אלס איבערמאכן, און מיר האבן געמאכט א באזונדערע זייט מיט מיט זיין פאטא רעפארטאזש פון פון די פון דעם ארט, עס איז געווען עס איז געווען פשוט נו, צום באדויען זענען מיר אויס צייט, עס קומט אים אסאך קרעדיט, ער האט נישט גענוג באקומען אין לעבן און מיר האבן אים אביסל מער געגעבן היינט און עס קומט אייך קרעדיט פאר אנטדעקן אים. עס קומט דיר א גרויסער קרעדיט וואס דו האסט דערמאנט זיך און. און און געמאכט אינאיינדיג און זיינאנדיג אזא אזא פראגראם. צו זיינע שלושים וואס קומט פאר באלד אין אפאר טעג ארום. אקעי, א גרויסן דאנק באריס סאנדלער, פריער פון פארווערטס יעצט פון אידישע בראנזשע, און קאבי ווייצנער. יא, מיר זאלן זיך טרעפן אויף שמחות און נישט וויסן פון קיין צער. אמן, זייט געזונט, א דאנק. ביי. ביי. דאס איז אונזער פראגראם, א שענעם דאנק פארן הערן דאס לצנך מאיר דוד, און א דאנק נאכאמאל באריס סאנדלער און וויווי לאקס פריער פאר זייער אויפטריטן. א גוטע נאכט.